Hi video a ngaitu nan cung ah lunglawmhnak tampi ka ngei. Tutan ahcun kan ram buainak ruang ah ramdang ah a zaam khomi dirhmun ah kan dir cuahmah. Mi cheukhat hna cu an sahimnak ding ah zaam an hau cang. Le hi lio ahhin Mi cheukhat kan zamnak ding India ram, a hleiin Mizoram hna ah zaam. A zaam cangmi zong kan um i zaam ai tim cuahmahmi zong kan um kho men lai. Hi tikah hin Mizo lei nih an zaang kan fahnak tete anmah khua aiawh in bian chimnak tete le cathanh an chuahmi tete kan theih hna i Khatlei ah cun hnangam ngai si i kan chim tikah hin zam hrimhrim ding ti si loin kan zam sual a si ahcun a si lo kho lo i kan um kan dirhmun a phanh cang ahcun kan zam zong hau te men ko lai. Hi tikah hin Mizo kan unau le pawl nih anmah le an khua min cio i cathanh an chuahmi tete an um hna i hi nih hin kan hna tampi a ngamter. Cu hna khua cu Sikhua chung kan khawmh suat hna i a hmasa bik in Champhai mino bu nih cathanh an chuahmi kan ngai hna lai. Kan unau le kan thisen nih aa pehmi Myanmar ram i a ummi nan zate a hmasa in Champhai mino bu aiawh in kut sih law nan kut kan in tlaih hna. Atu lio Myanmar ralkap cawlcanghnak kan rak theih i Kan unau hna Chinmi hna zong nih harnak tampi nan temtuar ti kan rak hngalh i a poi tuk hringhran kan ti. Ramdang veve in um hmanh usih law nan temtuarmi le nan tonmi ruangah hin kan lung chungah nan um peng i zeipaoh cang sehlaw nan thin phang hlah u law Nan unau mizaw kan um ti hi rak thei peng u law Champhai mino nih cun nan caah tuah khawhmi kan ngeih a si ahcun nanmah bawmchan dingin le Zeipaoh nan herhmi in pe dingin ready kan si peng ti hi nan rak kan theihpiak lainak kan in nawl hna. Nan unau hna an min an van thut hna i Secretary nih a min thut i Champhai Mizoram President nih minthut i Champhai mino pawl aiawh in a minthut. Champhai hi Mizoram ah a khuapi pathumnak a si i minung tinghnih deng an umnak khua a si i inn thong a leng umnak a si. A pahnihnak ah Lunglei mino pawl nih cathanh an chuahmi kan ngai ṭhan hna lai. Lunglei mino pawl nih cun atu lio Kawlram buainak ruang i kan unau, kan laihrit lai, kan thisen aa khatmi pawl temhinnak, intuarnak hi a poi tuk kan ti i ramdang ah a ummi ramri nih Kan dang hmanhsehlaw phun nih ramri a ngei ve lo. Cu ruangah kan unau hna tuarnak hi kan tuarnak ah kan ruah ve. Kan unaule caah hin ṭhathnemnak kan ngeih a si ahcun zeitik caan poah Lunglei mino bu cu timhcia kan si peng i bawmh an herhnak poah ah bawm dingin kan i rel dih peng. Hakha Lunglei mino pawl cathanh a si. Lunglei hi Mizoram ah a khuapi a si. Samthang khua nih cathanh an chuahmi kan ngai ṭhan hna lai. Kan theih bangin Myanmar buainak nih cun zuallei a panh chinchin i Myanmar mipi nih cun democracy caah heh chat tiah an ṭang hna i cuticun lam an zawh hna. Mipi sualnak a ngei lomi hna nih ralkap kut ah harnak tampi an tong cang i Nunnak tiangin a pemi zong an um. Myanmar ram harnak ruang i kan unau hna Mizoram an vun luh i kan khuachung Samthang khua an vun luh a si ahcun Samthang khuami nih cun zaangfahnak le dawtnak taktak he kan rak zohkhenh peng hna lai i an caah kan tuah khawh vemi a um ahcun kan hrial tak hrimhrim lai lo. Cun a si khawh chungin kan dirpi hna lai i an herhmi zeizong vialte kan pek hna lai. Khakha Samthang khua aiawh in cathatmi a si i Village Council Court President Sailulak khua nih cathanh an neihmi kan rel ṭhan hna lai. Kan theih cio bangin Myanmar buainak nih cun zual lei a panh chinchin. Mipi nih democracy a dir ṭhan khawh nakhnga biatak tein an cawlcangh lio a si. Harnak le temtuarnak fakpi nih a don ko hna. Mah harnak chungin Myanmar lei kan unau hna nih Kan ram lei a hlei in sailulak an vun fuh a si ahcun sailulak vilekhawngsil mipi hna nih cun an herhnak paoh ah an caah kan dir lai i cozah nih khua a khannak le lai a relnak tangah dawtnak he kan rak conglawmh hna lai i an caah kan tuah khawhmi a sang bikin Lungdam te i an umnak ding kan tawlrel in kan pek hna lai, tiin cathanh an chuah ve i an khua aiawh in khuabawi nih min a thut. Bulfek zawl cathanh kan ngai ṭhan hna lai. Kan theih cio bangin Myanmar ram buainak nih cun ṭhat lo lei a panh cuahmah i Myanmar mipi nih democracy duh in fak piin hmai an nawr. Mipi sualnak a ngei lomi nih ralkap kut an tuar peng i nunnak tiangin an sung cang. Myanmar buainak ruang i kan unau khuachaklei mi nih Mizoram an vun fuhnak ah Bulfekzawl khua an vun luh a si ahcun cozah duhning in le phungning zulbu tein dawtnak nganbik he Bulfekzawl khua mipi nih cun kan rak zohkhenh hna lai i an caah kan tuah khawhmi thil ahcun tliktak kan tim hna lai lo. Khakha Bulfekzawl khua nih cathanh an chuahmi cu si. Mufekzawl khua aiawh in khuabawi pa nih min, Ngharchip khua nih cathanh an chuahmi kan rel ṭhan hna lai. Myanmar ram i kan unau hna an ramchung buainak ruangah harnak fakpi an tong ti kan theih i kannih khua Ngharchip khua Village Council le All NGO Joint Meeting nih cun a poi tuk i kan tuarpi tuk. Kan ti. Myanmar leiin kan unau hna nih an sahimnak ding i Mizoram an vun luhnak ah kan khua hngarchip an luh a si ahcun kannih khua nih cun lunglawm tein kan rak ol kham i an herh dingmi eidin, ti le electric mei tiangin kan si khawh chungin kan tuaktan piak hna lai. Kan unau hna hngarchip ah An vun luh duh a si ahcun a tang i phone number kan chiahmi ahhin zeitik caan paohah rak kan chawn u tiin cathanh an chuah. Mah hi he pehtlai in an President Village Council Court nih min a thut i mino bu lei in YMA President nih min a